So noohurira omuntu naagira ati nkarwara sinuses ngaaho iwe kenyini oine sinuses. Bakuru b'entebeekanisa eza Green Herbal Mindset Change omuri Ntungamo bagizireho omukoro ogubaire gurimu okwegyesa abantu omugasho gw'emibazi y'ebishaka. Nk'okutondora ekijuma kya ovacado, waakiranzya oti aha skin oreebaho ebibuguura. Oil egi neetamba ebibuguura. Omukoro ogu gubaire aha izooba erya nyomwebazo omu tauni eya Ntungamo, gwetabirwemu abantu baingi okuruga omu disiturikiti egi hamwe n'abeegyesa ab'orurengo rwa PHD ababaire bebembeire okushomesa oku. Buri kintu Ruhanga akakijanjaba, akakihanga nikijanjaba ekikikusha. Turikuba nitujanjaba emondi z'ogu ekijuma kya ovakado. Omwami Erasto Mutanyoomwa ori inishiyeeta w'entebeekanisa za Green Herbal Mindset Change agizire ngu abantu ab'omuri Africa abamwe nibanga enkoreesa y'emibazi y'ebishaka ngu ahabw'okuba tibakamanyire emigasho y'emibazi egi n'endwara ezeerikutamba Ogu agizire ngu beikiriziibwe ekitongore ky'eby'obwegyese niho barikutandikaho eitendekyero ry'okushomesa abantu ab'okukozesa emibazi y'ebishaka kandi abarikwenda kwega emishomo egi n'okutandika ebiro bishatu by'okwezi okwa kataano omwaka ogu omuri Nyarutuntu Ntungamo niho ayetiire abarikwenda kwejumbira omu kushoma oku okuza kwehandiikisa ahabw'okwenda kushoma okukozesa emibazi y'ebishaka. Ebiro bitaano eri obushatu bwa gataano twaba nituhunguruka. Obu oraayohereze omwana waawe kushoma oba niiwe oraayeizire, oku kiraabe kiri kwona, obe noomanya ngu naza kuba na satifiketi eraatandikire Nyarutuntu akagumizamu akashoma ke ka buremeezi bwa yunivasite nk'abandi. Ahabw'okuba twagizire omugisha. Nk'oku Dokita yaabagambira, twagwireyo amashomero maingi omu Uganda ag'eihanga gaagarukira nigahika amashomero nk'ataano n'aha. Kwonka amashomero nka amaingi goona gari omuri Kampala. Professor Mauda Mugisha obaire ari omugyenyi mukuru aha mukoro ogu, asiimire ababaire bari omu mukoro ogu kandi yaabaraganisa n'okuguma naakurengana nabo omu mirimo ei barikukora. Obumwe kandi ekikuru kyabyo na nyowe ndi murokore, kwonka niinyikiriza ngu ebi n'ebi Ruhanga yaatuheeriize, twine okubukozesa, tukabukozesa gye, ahakuba abantu batakaba babiiha, Sitaane taine eki arahangye ngu kinu kyona kikabuhangooha Ruhanga. So mbwenu waakunda kukozesa ekikungu ky'ahabwa Ruhanga, kubiiha naakutoza kurya ekikuru manya ngu ebikahangoha Ruhanga.

Mureke tukitware mugambire na n'abandi. N'ekyabuzima k'oku turabagira ngu waaba omufumu, waaba omurogi, abamwe babeiha amasakaramentu, abandi babi, kwonka waaba nomanya ngu eki orikukora kirimu obwa Ruhanga, nitwija kukuha amaani mugumizemu nimukora omurimo ogu oku mwayega eri izooba. Kandi ekindi, ni kirungi twaguma nitwitsya abantu nk'abo abarikubimanya munonga, haza okamubuuza, nibaija kubagambira n'endiijo erikusingaho. Kandi eraabatambire, naimwe mukatambira na n'abandi. Ndi Gilbert Ankunda na Precious Owembabazi ahabwa Modern Television omuri Ntungamo.